Salud àr tout. Hiziv omp o vont da gomz diàr-benn partiennoù ur paotr bihan-se Pragananda a zo neuze indian, ganet e daou vil pemp hag a zo bet nevez-zo betek gourfenn Kib ar Bed. Setu a-enep Carlsen, Magnus Carlsen hag a zo neuze an hini kreñvañ er bed daoust ma n'eo ket mui... Kanton ar Bed. Setu hemañ n'eo ket tre ur bloaz ken hein, yaouank yaouank-flamm. n'eo ket tre ur bloaz c'hoazh hag en-deus tizhet ur renkad a daou vil seizh kant seizh warn-ugent. Un tournamant a-feson 'neus graet aze e-touez ar vistri vras. ha neuze e soñj din e c'hallfe dont da vezañ marse hon devenag kampion ar bed e-unan. Setu neuze taol an eur-sell un tamm ouzh ar pezh ouzh ar pezh 'neus graet hag emaoc'h o vont da glask diskoulmañ an taktikoù hag an etrekadennoù 'neus 'neus bet graet. Ma neuze aze tro ar re zu aze emañ en hanter-gourfenn a-enep an Indian all hag a zo yaouank a-walc'h evel un tamm koshoc'h. Setu tro ar re zu amañ. Penaos derc'hel gant an dagadenn kinnig a ran deoc'h ehan ar video. Setu ar respont. Neuze gwelet a rit emañ taget an tour EFP-var, difennet gant ar rouanez. Ar rouanez a rank difenn ivez get daou. Setu neuze he deus re a draoù da zifenn, dreist-karget eo. Debret vez egedaou ha ma vez adtapet egedaou amañ e c'hallan addebriñ an tour e F-pevar ha dija 'm eus gounid ur pezh gwerin en eskemm hag ouzhpenn-se aze e tan gant an tour da d-daou hag e c'hallin goude-se marse reiñ lamm e h-daou ha roiñ gwenn n'emañ ket difennet mat ronez dach h-pevar a zo. Setu e-lec'h addebriñ. Ar jeu n'eus klask ket lakaat an traoù da vezañ kompliket gant marc'heg e-pevar, met amañ ez eus touraj daou bec'h eus perzh Pragananda, rouegelc'h unan, derc'hel a ra d'ober bec'hioù, tourge eizh bec'h. Setu amañ en deus lakaet e varc'heg ha daoust hag-eñ e c'hallfer kavout un taol week-end derc'hel amañ rak santout a raer emañ an arvar ar wezh met penaos ober evit tennañ e zifennerien diwezhañ. Leuskel a ran deoc'h teir eilenn evit ehan ar video. Tri, daou. Unan, ha setu an taol gwellañ a zo c'hoari eskob Depin amañ, difennet gant ar rouanez stag a ran ar rouanez wenn, hag hon prej neuze ma'z a kuit ar rouanez da skouer ha ma'z a ma dapeaj pemp, fait ket mat tamm ebet gallout a rafen c'hoari tour H-unan gwarezet gant ma eskob hag ez eus lamm d'ar roue hañ, gwir eo kontrollan ar c'harazennoù ivez gant ar rouanez war an eil rek. Ha setu Ar jeu ne c'hall ket fiñval e ronez kement-se hein, lakaomp ez afe da F-unan a vefe lamm ivez, neuze forzh penaos. Setu n'eus dibabet tagañ en-dro ar ronez ha taget neus gant tour d-e-unan. Hag amañ zo un doare da echuiñ gant ar re zu hag a zo brav-kenañ. Setu tro ar re zu, lamm e daou daol. Vez penaos ober un alik evit lakaat ar rouanez-ouenn da fiñval. Lamet daou daol. Ar respont bemp pemp, pevar, tri, daou, unan. Gourc'hemennoù d'an holl re o deus kaet rouanez Evdor amañ. Ronez Evdaober, rediet ar ronez da zebriñ en-dro ha tour achunant, setu a selaou neuze ar ronez evit stankañ ar garezenn Evdav dieubiñ an eskob ha bremañ zo slom d'ar roue tra m'emañ stanket ar roue gwenn gant e ronez. Bravañ taktik ha bravañ tagadenn aze eus perzh ar geni indian. Dalc'homp da vont neuze. Setu aze emañ Pragananda gant ar re wenn, met sellet a rin deus tu ar re su, rak aze en deus gouzañvet an etregadenn ha enep ar Jun e oa c'hoazh hein, en ur bartienn all. Neuze e c'hoari 'neus e pevar amañ, evit skarzhañ ar marc'heg. Hag amañ ez eus bet kavet un dra dic'hortoz gant gant ar Jun evit tagañ ar roue gwenn. Neuze petra vo graet amañ gant ar re zu ? Pemp, pevar, tri, daou. Setu ma ma peus ezhomm amzer e-kas evel-just klaskit ehanañ ar video ha klaskit en em soñjal un doare gwelloc'h eo evit evit mont war-raok evel-just ober mod-se. Neuze gourc'hemennoù d'ar re o deus soñjet eo marc'heg da bgetiñ. Setu an gwel da rer. Goude FW-Getri, aberzh em eus ur pezh, hein, kouezhet em eus ur marc'heg a-enep ur pezh gwerin, sañset n'eo ket mat, me gwelet vez emañ ar roue en arvar an tour aze war an eil renk ha a gontrol ur bern karrezennoù. Ha siwazh ho peus soñjet e rouanez Gepin, met ar jeu en deus graet gwell, c'hoant en deus detriñ. Hag aze e ro drouz daou dra war an dro, hein. Ronez Gepemp c'hoazh, hag a zo war ar blegenn, ha ronez Berc'hwec'h-Bec'h ivez, ken eus dieubet ar veskelenn. Lakaomp 'vefe debret amañ defi. E-lec'h debriñ an eskob diouzhtu hein, peogwir n'eus ur pezh ouzhpenn àr e ouenn, c'hallfen ober bec'h amañ. Ha ma'z a kuit ar wech unan, ronez Ev-Daou. Ha goude-se ne vije ket tu ken ha setu stankañ al lamm. Lakaomp ma rafen toursedoù aze evit stankañ an eil renk e c'hallan c'hoari tour a-unan ha bezañ zo eus lamm d'ar roue ha reiñ e bezhioù ha lamm war-lerc'h. Ha setu. Ha goude detriñ neuze ez eus bet c'hoariet Eskob Gedow, bet klask mont da skoachañ da H-Dow, Ronez bet c'hwec'hber, ur wech daou. Uh, dedennus eo gwelet hein, petra vefe uh, ma vefe lakaet amañ ar, ar rouanez e sepemp. Un dra-se zo brav eo bet. Setu um, Petra ha perak ne c'hall ket ar re wenn eskemm a ran neuze moused ? Posubl eo neuze. Bountañ-mañ dezhañ e ya aberzhiñ ar rouanez bravañ-tra, rak ma vez debret ar rouanez e c'hallan adkemer unan o tebriñ un tour, ha setu en em gavan erfin hein, gant un tour a nep un eskob ha dreist-holl gant an dagadenn greñv peogwir emañ emañ skornet penn-da-benn ha ne c'hall ket fivout, ne c'hall ket fival an eskob tamm ebet skornet eo amañ. Ma ker. Setu neus graet ur roue goude bronez Berc'hwec'hber ha Prag neus gwelet se graet neus roueaj daou. Dont a ran gant ma ronez hag an doare nemetañ da zifenn ha diouzh al lamm d'ar roue ar c'hourdrozañ neuze, difennet on gant an tour, setu e c'hallan debriñ an eskob, a zo tour-ge unan. Aze n'eus kaet an taol gwellañ c'hoazh evit derc'hel da dagañ, rak n'eus ket tu reiñ lamm diouzhtu met reuzamant eus ar pezh gwerin tri munud avañset mat a c'hallfe treuzfurmiñ marteze ma ma ma tizhfe penn an dablez. Pezh zo marerzh eo diouzhtu ne c'homzer ket bunt anezhañ, setu gwell eo c'hoari tour e daou ha goude roan ez e seizh. Ouzhpenn-se ne c'hall ket Fival nag an eskob nag an tour marteze gant rouanez Seiza e klask an c'hoari rouanez he c'hwec'h hag eskemm ar rouanezed. N'eus c'hoariet dedok memestra hag amañ ma vez eskemmet ar rouanezed evel-se, pezh zo bet, e c'hallan debriñ amañ hag e ro dezhañ tour e-unan. Ok, setu e rank ar re wenn stankañ ar pezh-gwerin, grennozh berr ha roig e-unan. Ma nije stanket ar pezh-gwerin, dedennus eo gwelet ne c'hall ar re wenn ober netra rak gallout a ran kas ma roue war-raok ha ma klask tostaat ar roue e ran tour e-unan. Bec'h, setu se gavan brav-tre hein, setu aberzhet 'neus ur pezh ha n'eo ket evit gounit diouzhtu hein, met evit gounit setu diwezhatoc'h va hirdermen 'neus setu 'neus graet bec'h, roe pemp ha roe get-unan evit klask tizhout tostañ da roue ha get toan-me gant ma roue ha siwazh ne c'hall ket ober netra an eskob hein, dont a ra just e koulz ar roue rak goude eskob Eftri. Evit tagañ an tour ? Penaos ober evit evit bezañ sur e rim ur rouanez aze gant ho pezh gwerin du ? Pemp, pevar, tri, daou, unan. Neuze n'eo ket c'hoari tour e-unan, rak e-keit-se e c'hallfen stankañ gant an eskob. ha ne c'halled ober netra bremañ. Me rei an tour gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet-se, roue Etri, taget an eskob. Setu ha ma vez debret an tour, roue a dap, ha bremañ n'eus ket tu mirout ouzin ha d'ober un damez. Lakaomp e rafen bec'h amañ, roue d'Etri, tour hec'h-unan en-dro, roue Sedaou. Tourev daou evit stankañ, rouez e-unan, bec'h amañ hag e ran ur rouanez. Neuze emañ rediet reiñ e dour a-enep d'ar rouanez ha bremañ mar pez a gont zo un niver a bezhioù gwerin, un niver a werin o chom hein, a chom a ra pemp aze evidon-me gant ar re zu ha ne chom nemet pevar aze gant ar re wenn. Ouzhpenn-se ma roue a zo lec'h ket gwelloc'h, pirvidikoc'h, setu vo aes a-walc'h da c'hounit hein mont a rin da... Mont a rin da zebriñ e pevar, da skouer gant e f-c'hwec'h e roin e pemp, ha d'ur mare e c'hallin debriñ e pevar. Setu vo gounezet evidomp. Setu neuze gourc'hemennoù d'ar jun amañ hon eus aberzhet e-getri hein, evit tostaat e rouanez ha goude-se n'eus komprenet e oa ken kreñv ar pezh gwerin tremenet hag e c'halle ober un damez daoust ma ne oa ket diouzhtu. Setu o sapre o sapre live a weler amañ ouzhpenn daou vil seizh kant diaes a-walc'h war hemañ. Ok, deomp a-raok. aze neuze emañ Pragnanda en-dro gant ar re wenn a-enep ur mech bras eus Hongria, an dud Berkez. Berkez 'neus debret ar marc'heg, ok, hag aze 'n em gaver neuze an hor blegenn kevatal a-fet danvez, a-fet pezhioù hein, gant daou dour a bep tu, tri fezh a bep tu, met an daou roer a c'hall bezañ un tammig en arvar. Rak Nanda 'neus debret e C-pevar, bet a C-pevar, ha bremañ dost hag-eñ e kav forzh an taktikoù brav 'neus kavet. ma leuskan deoc'h tereiñ-lenn da ehanañ ar video. Teir, daou, unan. Peseurt taolioù redius a zo war ar blegenn ha ma klaskit itrekadennoù alies klaskit taolioù redius da lâret eo ober berr debriñ traoù. Aze n'eus debret ar marc'heg, debret en eskob e-se c'hwec'h. Neuze debret eo en-dro gant an tour. Tour a-eizhber ? Ur wech e-seizh ? Dija aze eo kollet hon eus un tour enep an eskob gure met hemañ zo stanket evit ar poent. Ha penaos kenderc'hel bremañ ? Kendalc'het 'neus gant Ronez Efri, gourc'hemenno d'ar re o doa kavet ar menoz-mañ a-raok aberzhiñ se 'oa an taol pouezus rak. Stag a reer F-seiz ha stag a reer T-pemp war an dro. Ha setu un neus bet c'hoariet F-pemp. Amañ e vefe moaien din debriñ en ur dremen, ne vije ket ken didennus-se rak gure am eus goûnet ur pezh gwerin met m'eus ket taget ar roue kement-se muioc'h. Ha setu goude F-pemp en deus kentañ ha c'hoariet B-pemp da gentañ. Tourse-c'hwec'h a gaberzhed e B-Pemp war-lerc'h, ar pezh zo brav hein ? rak bremañ gwel't a rit, ma vez ma tibab debriñ ar marc'heg, e c'hallan debriñ e D-Pemp amañ, roer se seizh, ronez se c'hwec'h, gwarezet gant ma fezh gwerin, roer de eizh, hag aze e roin lamm d'ar roue hein. Evel-se, da skouer ? Gant ar pezh-gwirion o kontrolliñ ar c'harrezennoù-mañ. ma tibab amañ goude an aber CDPEM debriñ an tour ral an traoù e marc'heg-efc'houer berr da skouer. Ha goude-se debriñ an tour. Pe marc'heg-bec'houer a za mat en-dro ivez hein, aze e roomp un dagadenn doubl hag un dagadenn dizoloet war an tour. Setu neus dibabet eskemm ar rouanezed neuze gant rouanez dab G-pevar bec'h, rouanez dab F-dab. Siwazh bremañ zeus un taol a c'hounez en-dro danvez eus perzh ar re wenn. Daoust hag-eñ e vo kavet ganeoc'h? Marc'heg Bec'hwer, berz d'ar roue ha 'ta gant an tour, neuze ur forc'higell a laosk anvan da c'hounit an tour a-bezh hag daoust ha goude an dra-se daoust ma c'hall gounit en-dro ar marc'heg en em gavan aze gant muioc'h a werin c'hoazh ha m'efe jouz ho lec'hiet gwelloc'h setu e vo aesaouart da c'hounit evit Praga-Nanda setu penaos en doa skarzhet Berkez aze diouzh kib ar bed. Setu aze gwelaret az eus daou wezh gwirion ouzhpenn pezh zo a-walc'h evit gwelet. Mat-kaer? Neuze, goude-se, evit echuiñ, e c'hallomp torret ur sell War unan hag am eus graet savet ur video warni dija a-enep Maxime Lagarde hag a zo bet kampion Frañs nebeut bloazioù zo hag a zo bet trede e kampionad Frañs aze er bloaz-mañ hag a zo bet miz Eost nevez zo en Alpoù en Alpes-d'Huez hag aze e oa Maxime Lagarde gant ar re wenn ha Pragananda gant ar re zu hag re neuz an dra dibar da'm soñj a c'hallfe dalvezout Prizioù brav-endez neuze ma faot deoc'h goût hiroc'h war ar pezh a zo bet e penn kentañ parti en heuliañ ar parti en kit da welet ar video am eus savet war war ar parti-en-mañ. met setu 'vit ar re ho faot degouezhet an taktik hepken goude ronez Getri amañ taget eo ar marc'heg ha setu e soñje d'an holl ne zafe ket da H pevar Peogwir e oa taget div wech, gant an tour ha gant ar rouanez, neuze aze ma'z a da h-pevar tour dap eskob dap rouanez dap hag aze en deus kollet ar rezid daou bezh pezh n'eo ket sañse bezañ kenkoulz hag un tour, daou bezh zo kreñvoc'h. Setu e soñjez sur war da Vaksim Lagarde vije kilet e h-eizh pezh zo un tammig trist voilà. Met graet 'neus marc'heg h-pevar war-lerc'h. Tour Dabach pevar a geller addebriñ n'eus implijet ar fed 'vije kemmet an tour e H-unan d'ober petra neuze, petra c'hall ober ar re zu amañ. Tri, daou, unan, rann-ez-ge unan berr, kourc'hemennoù d'ar re o deus kavet se. Ha bremañ neuze ne c'hallan ket a klask ma roue da d' e daou eñ a-hend-all. Teufe un tour eñ adal hag e rankfe ar re ar re wenn reiñ re a bezhioù c'hoazh e vije fallvite. Roy Eskob Detry da skouer, ma se a c'hallan just debriñ ma karanañ. Ha neuze en deus graet Eskob hec'h-unan sur oa oa bet gwell se. Hag amañ evit gwir emañ an taol souezhusañ e-lec'h addebriñ an tour. Aze ne weler ket splann ha petra emañ vont ar re zu d'ober. Un dibar eo gwelet ur rouanez e-unan ken abred. Gallout a ra an eskob dont da etriñ evel-se. c'hoant neus etriñ memes tra. Neuze, gant etriñ e ro dro zan kas ma rouanez da F-daou, eskemm pep tra war F-daou ha debriñ an tour war-lerc'h. Ha ne c'hall ket ar Rewen debriñ e etriñ kennebeut. Hendall, petra a c'hallit ober amañ, tro ar re-zu ? Eskob H-Pevar, gourc'hemennout a reot eus kavet setu o stankañ ar rouanez a zifenne an eskob. Tu ma vez adtapet an eskob e tapont orin-hi. Ha bremañ en em gavan neuze gant un tour a-enep ur marc'heg ? A-fet danvez ar pezh a zo gwelloc'h, hag ur roue evel-just koshter ar Rewen a zo en arvar. ha ma tibab ar Rewen kentoc'h evit debriñ an eskob, debriñ ar rouanez, e te brant o rouanez gant berr hag ur wech c'hoazh en em gavan gant un tour anezhe peurmarc'hek hag ur roue gwenn a zo en arvar. Setu, cheketu a debriñ e etri. Ha setu goude e-tri n'eus c'hoariet marc'heg d'e-unan hag ar wech ouzhpenn. Tour-e-eizh. Setu amañ c'hoazh e vije ket tu debriñ ar pezh-gwerin abalamour da eskob H-Pevar hag an tour hein a stankfe amañ an eskob er marc'heg war ar Roue Gwenn. Neuze 'neus graet Roue daou, 'vit klas bezañ distanket. Hag aze neuze ez eus bet eskob Erc'hwec'h a vez just ra n'on ket mui roari ronez evitañ abalamour d'ar marc'heg hag a zo amañ. Neuze eskob Erc'hwec'h evit dont da C-Pevar ha goude Betri hon eus graet tour d'e heiz, marc'heg da Betri, eskob Erc'hwec'h, adhag an tour, tour be unan. Eskob Efpem ne c'hall ket bezañ debret an eskob-mañ dre ma 'z eo stanket ar marc'heg hag aze ar gwedarid daoust d'ar pezh nebeutoc'h a zo, ar roue gwenn a zo lec'hiet fall-tre, ar bezhioù gwenn a zo lec'hiet forzh penaos ha se ziskouez pegen brav e oa mennozh Pragananda aze da gompren daoust ma ne oa ket diouzhtu e c'halle aberzhiñ ar pezh. Ha setu 'z eus bet c'hoari Ronez Evdo. Ha sur-walc'h e soñje oa oa mat evitañ an dra-se. A peger e c'halle eskemm ar rouanezed, met aze n'eus kavet un dra brav c'hoazh rak Ananda hein, eskob H-pevar, reiñ a ra ar rouanez ne ra ket forzh, rak ma vez debret ar rouanez e-unan, eskob G-pevar. a zo lamm d'ar roue hein, ul lamm eus ar re vravañ dre ma vez stanket ar marc'heg setu ne c'hall ket debriñ an eskob hag holl karrezennoù ar roue zo tapet. Setu ur wech c'hoazh e roe rouanez evit klask ober lamm setu ur sapre tager. neuze goude rouanez Evdom, eskob H-Pevar en deus ranket Maksim addebriñ e H-Pevar. goude eskob Sedaou Aze 'oa un neus un neus dilezet un nebeud un nebeud amzer goude kit da welet ar video ma ma faot deoc'h goût hiroc'h war ar bartienn-se hag a oa a oa dibar. Setu evit diskouez deoc'h en-dro ur film marc'hegaj pevar, tour dapaj pevar, ronez-ge unan berr. Eskob e-unan hag Etri, setu pegen brav eo Etri stankarañ pep tra. Bon, 'michañs n'eus plije deoc'h partiennoù ur jeni indian-se ha sellit a-dochtoc'h ouzh e partiennoù rak me soñj din e teuy da vezañ kampion ar bedo, an d bennak. Ma, arabat disoñjal sevel goulennoù ma karet, likii pe rannañ zoken ar video. Ken ar c'hentañ tro!